Paul nih naupang zirlai duh awm tak tak deuh in zavai in chibai leh vek u le. Pangpar chi te, thlai chi te hi in thlak ve tawh thin ang ti rawh u. Nangmahnin in tih loh pawn inchhung te thlak te pawh in hmuh tawh thin ka ring a. Pangpar leh thlai chi khang te khan lo chhang lian a, lo puitling tur chuan ni te chhum te maw thli leh. ruah te kha lo puitling tur khan an mamawh a ni. Khang ho kan sawi tak chi hrang hrang te changkhawm khan kan thlai chi thlak kha a lo tichiak ta thin a, tichuan a lo chhang puitling thin a ni. Vawiinah chuan in zirlaibu a mi. pangpar tih kha kan zir leh dawn a, uluk takin kan lo ngaithla theuh ang a, tichuan engtin nge kan thlai chi thlak te, kan pangpar chi thlak te kha an lo chhan len, eng eng te nge an mamawh a, engtin nge an lo chhan len tih kha kan zir dawn a, uluk deuhin kan lo ngaithla dawn nia. Ni khat chu pangpar chi te reuh te hi thli hian a rawn len del del a, thawi tak a len a ni maw tichuan hmun ro deuh mai ah hian lei char deuh ah hian kha pangpar chi kha a tla ta a, a awmna hmun kha a ro em avang khan lum a ti em em mai a ni, keini pawh khua ni a sat chat chuan a lum kan ti thin a ni turu tichuan. Lei hnenah khan, I ro em mai i chang bawk si a, tichuan, Ka ṭo thei lo chuvang chuan han nem deuh la, ka ṭo thei mai ang a ti ta a ni maw Lei hnenah khan. Amah erawh chu Lei chuan, Ahh, keimah thu a ro ka ni lo va, i ruahte han sur se tichuan ka lo nem mai ang a lo ti a, tichuan pangpar chi chu Ruah hnenah chuan a va kal a, Ruah hnenah khan maw, Ruah-a khawngaih takin lo sur ta che, a va ti a. Amaherawh chu Ruah chuan, Keimah thu a sur ngawt thei ka ni lo va, ni khi a dul phawt loh chuan ka sur thei lo tiin pangpar chi kha a lo hrilh a ni. Tichuan, ni hnenah khan pangpar chi chuan khawngaih takin, Lo dul la ruah, lo sur tir rawh tiin a va ngen a ni maw? Ni hnenah khan a kal leh a, khawngaih takin, Lo dul la ruah, lo sur rawh se tiin a va ngen a, a va dil a nih chu pangpar chi khan. Amaherawhchu ni khan a hmaa ruahin a lo chhan ang bawk khan. Keimah a dul mai thei ka nih lova, chhum te lo zing sela, khua te a lo dur anga, tichuan ka dul mai ang tiin pangpar chi kha a lo hrilh leh a nih chu maw. Tichuan pangpar chi chu chhum hnenah khan a va kal leh a, chhum hnenah khan a hma mite hnena a sawi ang khan khawngaih takin chhumah lo zing la, khua te hi han ti dur khup ta che tih khan a va ngen leh a nih chu. Tichuan, thli a lo thaw a, chhumte kha a lo let ta but but a, khua kha a rawn dur ta khup a, ni pawh kha chhum khan a hliah a ni. Kan hre thin a nga, kan hmu tawh thin a nga ti ru ruah. A sur dawn chuan chhum a rawn zing a, a rawn let but but a, ni lo chhuak te kha a hliah a, khua te a lo dul thin a ni. Khatiang khan a lo awm a, tichuan ruah chu a lo sur ta buan buan mai a nih chu maw. Ruah a sur chuan tuihawk te a lo awm thin a ni tihruh in hmu tawh ang a, tin, khang ruah mal tla te khan lei ro tawh maw, lei char deuh deuh te kha, lei ro tawh, lei char deuh deuh te kha a ti huh a, a ti hnawng a, lei ro tawh, lei char te kha a lo nem thin a ni. Khatiang khan ruah kha a lo sur ta buan buan a, kha pangpar chi tlakna lei ro kha a rawn ti nem a, pangpar chi kha. Tui, ka mit ruah tui huh khan a ti puam a, a lo puak keh a, a karah khan a lo to chhuak a ni. Tichuan nitin a lo chhang lian zel a maw, keini pawh nitin ah hmu thei lo mah ila mihring te chu kan chhang ve char char a, kan thil ei te avang khan boruak a zir ten tia ang khan pangpar pawh kha a lo chhang lian ve zel a, a tawpah phei chuan. a lo kuh mum a, mawi takin a lo par chhuak ta thin a ni. Chutiang chu pangpar te leh thlai kan chin thin te an lo chhan len dan kha a nih chu maw. Ni te, ruah te, chhum te pawh a niang. Khang kha an mamawh a, khang hmang khan an chi kha a lo puak keh a, an rawn chhang lian thin a ni. Hun chu a duh rei ve a ni kha thil tua khang thil zawng zawng kha vawi leh khata rawn thleng vek a ni lova hun a duh ve a tichuan pangpar te pawh an lo par a thlai te pawh an lo rah thin a ni. Mihring te pawh chaw kan ei hrang hrang te kan boruak tawn te hmang khan zawi zawi in naupang kan ni a tiru tunah pawh keini pawh nakinah chuan kan lo puitling ang tikhan kan lo chhang lian ve thin a ni. Le i in lo tih ve theih tur kan sawi ang a, thlai chi emaw pangpar chi emaw in neih chuan pot ah te in tuh ang a maw in thlak ang a, a lo chhan chhoh dan kha nitin in en thin dawn nia aw kha kha in lo ti ve dawn nia. Aw le tunah chuan zawhna kan zawt cheu ang a, kan zirlai te kha in lo ngaithla uluk em tih kha kan hre thei dawn a, a hria hria in min lo chhang dawn nia aw. Lei ti nem tu kha enge ni le? Umm, lei ti nem tu chu ruah a ni, in fel hle mai in lo ngaithla tha tih a hriat a. A dawt leh ah chuan pangpar tih cho nan enge chu le? Umm, ni te, chhum leh ruah te kha pangpar cho nan a ngai a ni. A dawt leh ah chuan engin nge pangpar chi rawn len? Pangpar chi kha thli in a rawn len a ni. A nih le, khaw ti dur tu kha eng nge? Khaw ti dur tu chu chhum a ni tih rawh aw. A dawt leh ah chuan chhiar kan zir lawk ang aw. Lum em em, L U M lum e em em, e em em, lum em em. Khua a lum em em a ni te kan tih thin ka ti ru. A dawt leh ah chuan sur buan buan, S U R sur, B U A N buan, B U A N buan. Ruah a sur buan buan te kan tih thin kha. Dur khup khup.

LU a eng luang DA em dem DA em dem luang dem dem Tuihawk a luang dem dem. Le a dawt leh ah chuan a awl lai dah khah tur kha kan ti anga dul reuh tiak leh pui hmang khan a kar awl lai kha kan dah khat dawn ani ahna kha han en teh u lem pangpar chi te A nia, kar awl a awm a, te tih a awm leh a, tah khan eng nge a chunga mi a inziak a sen ho te ah khan khawi ber nge kan dah kha ang le? Pangpar chi te reuh te awna sai lian kar awl mai. Aw, Sailiana khan pui, Sailian pui mai, Bina, ni a, kar awl, ruih, i nge niang aw, umm, ni a dul, ruih, DUL, dul, kha aw, Chawna, thlai a lo, kar awl, pakhat chiah a chuang tawh a, Chiak, Thlai a lo chiak. Umm. Khati zawng kha vu ina kan zir theih te a ni a, thu in awi a, in fel a, a lawmawm hle a ni.